ta' sitt volumi ta' kull jiem, meta għandek speċjalment dizzjonarju li qed jittratta żewġ lingwi, issib li meta jsir id-dizzjonarju l-kbir ma jkunx daqshekk popolari għal ħafna raġunijiet. Waħda spazju, għax inti trid ikollok bżonn l-ispazju, u tnejn hija għall-utilità tiegħu. Mhux kulħadd ikollu bżonn dak il-bank sħiħ jew dik id-damma sħiħa ta' ta' kliem biex juża l-Malti, però min-naħħa l-oħra jew biex juża l-Ingliż jew biex jagħmel traduzzjoni. Però min-naħħa l-oħra inti trid tibda minn xi ħaġa kbira biex imbagħad tiċċekkinha. Il-Concise huwa iktar user friendly huwa iktar dizzjunarju li issibu fl-uffiċċju għax inti taqbad volum wieħed u tqallbu f'malajr jew biex jgħin lil xi ħadd jagħmel il-homework jew biex jgħin lil xi ħadd ikompli l-istudji primarji tal tal-Malti u allura kienet il-pass li kien imiss wara d-dizzjonarju l-kbir li jsir il-Concise. U min kienu dawn in-nies li ħadmu fuq il-Concise u x'kien l-irwol tagħhom? Mela,
ovvjament il-Prof. S'Aquilina kien diġà mhux magħna. Kellna il-go ahead min-naħa tal-familja tiegħu l-ewwel il-mara, però kif marret il-mara ħallitna l-mara tiegħu wkoll, Beace, kien hemm it-tfal tiegħu li għadhom sal-lum isostnuna fuq dan il-proġett, mhux biss tad-dizzjunarju l-Concise imma anke d-dizzjunarju l-kbir. Però mbagħad kien hemm numru ta' nies li ħadmu mhux flimkien imma wara xulxin. L-ewwel tentattiv kien sar minn Joe Felice Pace u dan qassar l-erba' volumi u ġabhom fi tnejn, però dak żewġ volumi mhuwiex concise. Minn hemmhekk ridna ngħaddu għal fażi oħra ta' dizzjunarju li kon li kien hemm Karl Coleiro, qarrej tal-provi li għamel tentattiv biex biex iqassru però induna li mhuwiex ix-xogħol ix-xogħol tiegħu li li jagħmlu u wara warajh kien hemm Nicole Vassallo li għal ħafna żmien kien ħadem fil-qrib mal-profs kien jaf kien jaf il-profs eżatt u ħadem imbagħad fil-qrib kemm ma' Karl u kemm ma' Joe Felice Pace biex il-Concise spiċċa għall-volum li hu li hu llum. U forsi allura l-mistoqsija li jmiss hija l-Maltin jixtru dizzjunarji u min jixtrih l-iktar, id-dizzjunarju ta' Kulina? Mela, sfortunatament il-Maltin jixtru ktieb jekk jgħinhom jagħmlu xi ħaġa. Jiġifieri, jekk huwa ktieb li ħa ngħaddi l-eżami bih, nixtrih. Jekk huwa jekk huwa xi ħaġa li ħa nixtriha biex forsi nirrakkixxi moħħi jew xi ħaġa hekk, Naħseb nibdew naħsbu. Id-dizzjunarju, speċjalment il-concise, jgħinek tħaffef il-proċess tal-għarfien tal-Malti. Allura għandu l-suċċess fil-limitazzjoni tiegħu. Però m'għandux is-suċċess li jistħoqqlu għad-dizzjunarju li hu. U x'taħseb dwar id-dizzjunarju online? Hemm prospetti li xi darba naraw id-dizzjunarju ta' Aquilina online? U xi proċessi jrid jgħaddi minnhom qabel ma jkun jista' jitla' online? Mela, hemm, hemm, mela, ħa, ħa, ħa nibda mill, mill, mill-iktar, mill-iktar tweġiba faċli, iva, hemm il-ħsieb li jkun online, però hemm proċess sħiħ. tiegħu. Hemm proċess ta' drittijiet, hemm proċess ta' ftehim li hemm diġà ftehim preliminari mal-familja però tajjeb li niftehmu li xejn ma jiġi b'xejn fil-ħajja. Jiġifieri barra minn Malta insibu dizzjonarji online però jkunu f'ħafna livelli differenti, jiġifieri jkollok il-parti li tkun b'xejn u jkollok il-parti li trid tħallas għaliha skont l-użu, skont l-użu tagħha. Però żgur l-ewwel ħaġa li jrid isir, irid isir dak li huwa d-dissection tal, tad-dizzjunarju kif inhu, tibda mill-aġġornament tiegħu imma mbagħad jitqassam f'ħafna, f'ħafna feeds differenti Jiena kienu tawni, kienu tawni biss togħma ta' x'għandu jkun u kont għamilt pass lura. Però tajjeb li ngħid li llum il-ġurnata teżisti għajnuna finanzjarja li ġġegħelna nħarsu b'ċerta kuraġġ lejn proċess bħal dan u naħseb li fi żmien relattivament qasir, mhux għada u mhux piegħada imma fi żmien relattivament qasir, id-Dizzjunarju ta' Aquilina għandu jkun aċċessibbli anki online.